आ देखै छी ई कतऽ छै आ एकरे पाछूमे रहै छै ककरासँ गप करै छै कतऽ कतऽ की की करै छै सबकिछु जे छै से हम जरूर देखबै एना तऽ नहि देख रहल छै चोरीमे एनो नहि देखै छियै खाली बोले के मन के बुझा दै छियै ने जे हँ आबै छियै हम कते खुश रहै छलियै ओहि दिना कहि दै छियै नहि हमरा दोसर काम पड़ि गेलै हम जाइ छियै दोसर काममे ई सब होइ छै यौ प्यार करै छियै तऽ प्यार करै छियै तऽ प्यार कऽ लियै तऽ डरैके कोन नाम काम छै टाइमो दै पड़ै छै ने केयरो करै पड़ै छै ने सबकिछु करै पड़ै छै कते बात अहाँके समझब से कहियौ तऽ हम चोरा नुका कऽ अहाँ से आबै छी गप करै लए चौरी चाचरमे आँय आओर अहाँ हमरा एना ढारि दै छियै एकदम से नहि अहाँ आबू आखिर गेल हेतै कोने शायद बुझा पड़े के ई झाड़ी ताड़ी दिशा गेलै एक के एरियामे चपा चपा छान मारलियै हम कतहु नहि देखलियै जाइ छियै ने माथे देखै छियै कतऽ छै नहि एबरी हम नहि मानब आबू आ नहि एलियै ने एबरी तऽ अहाँके हमर अहाँके रिश्ता खतम भए जायत हँ पक्का आबू हे एहन एहन बात नहि करू ठीक छै जे बात करनाइ यऽ ने सामने आके करू ठीक छै फोन पर नहि करू अहाँके की पता केना हम करि चोरा नुका कऽ आबै छी अहाँसँ बात करै लागी अयबै तब पक्का चलू ठीके छै आबू हँ अखने आबू हँ आउ देखै छी हमहूँ कते अहाँ माया करै छी हमरा तखन से अहाँ कहै छी चलि आबू ने बुढ़बा बुढ़बाके अहाँ टेंशन नहि लिअ ने ओ अपन खेतमे मगन रहै छै के बुढ़बा ओकरा ओकरा पति नहि चलै छै कोनो बात तऽ ओ भरि दिना खेतमे रहै छै साँझके आबै छै सुति रहै छै ओकरा हम की कहबै अहाँके दोस्त बनेने छी अहाँके फोन करै छी अहूँ भाव खाइ छी एकदमसँ आउ ने नहि छै एक घण्टा बाद एतै तनि आबू अहाँ हम अहाँ भेट घाट करि लेबै तब अहूँ चलि जायब आबू ने

ओकरा बोलबैत रहियै सुनीता के छियौ चिन्ता की छै गाम घरके बेटी छियै तऽ बोलेलियै तोहर सभटा बात तखन से हम सुनै छलियै रऽ बात बुझली ने? कथी सुनै छलियै लेकिन ई बात ठीक बिल्कुल नहि भए रहल छै की कथी हम करलियै कथी लए एते बाजै छियै तू ककरा से पंद्रह बीस मिनट से तू गप करै छलियै मोबाइल ओकरे से गप करै छलियै ककरा से गप करबै ओकरा कहै छलियै यौ यौ तऽ कहाँ आबै छौ तब घर से निकल गए थे तब न पहुँचते घर बगल में से हमरा जे चलि अयतै कथी नाम छै अहाँ बड़ शंका करै छियै यौ भरि दिना तऽ अपना रहै नहि छियै हमरा अकेला छोड़ि दै छियै घरमे आ उल्टे अहाँ हमरा डाँटै छियै तऽ की करियै अहाँके कोचा तर बैठल रहियै नहि बैठल रहबै तऽ हमरा कहाँ ले जाइ छियै हमरो लए चलू ने तऽ हम भरि दिना घरमे की करबै से कहियौ तऽ अहाँके कमी कोन चीज होइए से तऽ कुछो के नहि छै करू तऽ कमी के नहि एतै तऽ दोसर लोक से गप कल करै छी तऽ हम भूत छियै जे अकेले घर में रहबै कि गाछ पर जाके बैठ जाइए हमे हमहूँ इंसान छियै ना हमरो ने चाहिए आदमी बात करे ला और कथी करै ले हे बड़ अहाँ नहीं ज्यादा बोलू की एक तऽ अहाँ कुछो करे नहीं छियै मतलब हम ज्यादा ऊपर बोली से हम फोन पर गप करै छियै तऽ अहाँके संख्या होइए कथी के संख्या होइए संख्या नहि हेतै कथी के हमरा रहैत में अहाँके दोसर से गप करबै तऽ हमरा संख्या नहि हेतै